my country people una welcome back to my channel today angel smith and chizzy don come out come fight dirty for internet space They come out to come call each other names serious wicked names wey be say come make fans come chook mouth to settle the matter and also Doyin of the Big Brother Naija All Stars season don come out again to come explain the reasons why she no go fit stay for mainland so Doyin don dey hammer am for different interviews since say she nothing go ever fit make her stay for mainland So a particular um, content creator invite Doyin, come tell am to say, ask am say, wetin be the reason why you no fit stay for mainland, for Lagos mainland? Wetin dey so wrong with mainland? Even if they give you 10 million naira, you know stay. Uh, sorry, if they give you 5 million naira, you know stay. Doyin say no. Say for 10 million naira, she go consider am. Now listen to wetin Doyin talk for herself.

um talk plenty plenty things but this her attitude since she come out to big brother naija all stars is getting out of hand. Her fake life activities these days um no be small thing make we see how far and see this her interview wey be say she do the first person here say all these ladies now make those people living on mainland look like second class citizens do they even know the caliber of people living in places like ikeja GRA, magodo too Anthony GRA to mention but a few. Personally, I don work for Magodo before and that place, oh my God, they get so many many wealthy people wey be say they stay for there. Another person come say, I would rather live in Magodo at GRA Ikeja sha. In fact, the sickenet codedly rich people stay in Magodo and Ikeja GRA, but again, her choice. Next one say she stated everything she does is on the island so what so that's a valid reason to want to be there truth be say me i no go lie you i no go lie mainland um i not too like that place i prefer island to mainland by far but yet again everybody gets their own preference e no mean talk say i no fit stay for mainland but the way Doyin dey put am Doyin dey put am as if staying in mainland na something wey be say she no go ever fit do the next person say you all setting unrealistic standards for yourselves anyways her life and her choice abi na how dem take talk am sef no easy na this thing na him Sophia Momodu wan dey do with Davido you don already put your mind say i must stay for island i must do this make una no dey put pressure on una sef me now e no get where be say i no go fit stay E no mean to say I no get preference, but if e no work out for me, I go I can stay for anywhere. Nobody dey say never, never, never o because even things wey be say you feel say you no go fit do for your life, situation fit come you go do am. So make we no even kid ourselves. Onto Angel matter with Chizzy. For months now, Chizzy don dey insult um anybody wey dey for ship. I remember how Chizzy ship take spoil Tony was his lover that time so na say two of them their relationship no work Chizzy come go go marry from his village why wetin be her name Doyin come go um continue her relationship with another person ever since that ship spoil Chizzy no he no gain much from the ship apart from small small gift wey be say they manage give am that time the thing don dey pain am since say anybody wey be say dey for ship he had been throwing shade he dey throw shade at um somjee he dey throw shade at Mercy sheep that time he dey throw shade at Sheila sheep anybody wey be say just dey sheep even Javon sheep from Big Brother Titan he don shade them too so all those wey dey shade them none of them dey talk anything they go just um ignore the guy make he continue to dey dey fool himself for online today angel come come out to come blast am for everything wey be say im don dey do since but before i show una angel reply make i show una some of the tweets wey be say chizzy no dey tweet for the past how many months shading people wey be say dey for ship this one here im say not even one endorsement yet you still slashes car that worth millions of naira mounting pressure on those that put in hard work to earn a living i cover my yansh wit di blood of jesus anyways hashtag still on still gossip come come say celebrity without money is called status of liberty gossip come anoda time e say i pray di last three sheep standing is not for for posts engagement and likes i dont want to hear stories o con put four laughing emoji con still con con say apart from sheeping una no get any oda meaningful tin to post if una sheep sinks now una brand go just kpai so him don dey do all dis tins since nobody answer am so today him con come out to con explain e auditor say e one of his staff collect e seven million escape dat tweet na come make angel reply am according to im mean say area boys cut my security man stealing my steel to aboki scrap pipo afta checking my stock card i find out dat material of seven million is currently missing in my steel company dat means di boy have been stealing from me for a very long time na so angel come put dis psquare song busybody under dis um wetin be im name cheesy tweet to shade him

publicly come out like dat to come call um angel olosho na fans no take am lightly wit him becos dem find dat type of statement demeaning for a woman get pesin here say i love chizzy but him calling angel a night hawker is so low of him come on anoda one say e went too far di next one say is very stupid you learn how to mind his business dan paying him some people dey attack um chizzy for calling angel a an olosho some people too come out dey call angel talk say why angel go go um shook her mouth for wetin no concern her before so dey come come out to come drag angel this one come say angel should sit this one out please yes when business people are talking she should excuse herself she's she said on cam that men call her up and pay her to hang out with them and she makes money from that

same chizzy that was in a ship with doyin e even follow di shippers group den e collected shippers gifts chizzy na you na don dey find angel trouble since only this ones wey she answer you you come out come dey call the girl olosho which no make any sense and you're and you're a married man imagine calling another woman olosho in public like that angel get e time now the whole timeline go dey hot everybody everybody go start to dey talk the one wey be say dem dey talk anyways i hope say angel go just leave the matter like this because with the way the thing dey go so if she answer am two of them go start to dey go back and forth una take care una bye